Dostlar salam. C++ bilen kodlama derslerimiziň bäşinsine hoş geldiňiz. Bu günki wideoda öňki derslerimizde öwrenen üýtgän ululyklary, Cout-y, C-ni ulanyp sada bir kalkulýator ýasamagy öwreneris. Biziň kalkulýatorymyz ilkinji bilen ulanyjydan iki sany san islär we şol girizilen sanlary goşar, aýyrar, köpelder we böler. Has gowy düşünmek üçin kodlama arkaly dowam edeliň. Ilkinji bilen iki sany üýtgän ululygymyzy programma bildireliň. Integer görnüşindäki üýtgän ululygymyzy San bir we san iki diýip, programamyza bildireli. Görşüňiz ýaly, şu ýerde integer atly, ýagny integer görnüşindäki üýtgän urlugymyzy san bir we san iki diýip, programamyza tanatdyk. H-operatordan, ýagny indiki etýän zadymyz, gara reňkdäki ekranda ulanyjydan iki sany san isleýäris, ýagny ulanyjydan san islemek üçin Siin steýtmentyny ulanýardyk, geçen sapaklarda öwrenişiligi ýaly, siin steýtmentyny ulanýar, soňra orta iki sany uludyr belgisi, ýagny şu ýerdäki integer görnüşindäki üýtgeýän ulluklanma, ýagny gara reňkdäki ekranda ulanyjydan islejek üýtgeýän ulluklanma siin steýtmentynyň arkasyndan ýazýar, siin san bir. Soňra bolsa san iki. Şu ýerde görşüňiz ýaly, san bir bilen san ikiň arasynda iki sany uludyr belgisini goýdum. Näme üçin goýdum? Sebäbi bularyň hersi aýratyn bir üýtgeýän ulluk bolany üçin, ýagny san bir bilen san iki biri-birinden tapawutly bolany üçin şu ýerde iki sany iki sany uludyr belgisini goýdum, ýagny ikisiniň ara tapawudy, ýagny ikisi tapawutly bir zat döni C++ programmasyna tanatmak üçin. Şu ýerde F9 arkaly ilkinji bilen programmamyzy save etýäs. Soňra F-docs arkaly kompile etýäs, görşüňiz ýaly hiç hili ýalňyşlyk ýok, F-on arkaly işletýäs. Şu ýerde bizden iki sany sany isleýär, on iki diýeliň, üç diýeliň, görşüňiz ýaly. Ýöne şu ýerde bir düşünilmejek bir zat bar. Bir çyzyk ýanyp sönüp dur. Ýagny ulanyjy şu çyzygyň näme many aňlatýanyny hiç bilenok. Ýöne şuny has bir düşünip bolar ýaly şul çyzygyň ýerine ýagny ulanyjydan näme san näme zat islenýän bolsa şony şul çyzygyň ýerine ýazalyň. Ýagny ýokarda gara reňkdäki penjirämizde ýazgy ýazdyrmak üçin ulanýan steýtmantymyz cout steýtmantydy öz bilşiňiz ýaly ýagny cout iki sany kiçil belgisi Goşadyrnagyň arasynda şeýle şeýle bilat ýazalyň hasaplamak isleýän iki sany sanyňyzy girdiň diýip ýazalyň ýagny ulanyja has düşnükli bolar ýaly. Ýagny şu ýerde hasaplamak isleýän iki sany sanyňyzy girdiň diýip ýazdym. Iki nokadan goýaýyn şu ýerde Ýene-de iki sany kiçijir belgisi arkaly Endline diýip, setiri tamamlaýyn, Nokatguty arkaly Cout statement-ini tamamlaýyn. F-dokuz arkaly täzeden kompal etýäs, görşüňiz ýaly hiç hili ýalňyşlyk ýok, F-on arkaly işletýäs. Görşüňiz ýaly, hasaplamak isleýän iki sany sanyňyzy giriziň diýdim. Şu ýerde birinji on ikini girizeliň, soňra bolsa diýeliň kyrk bäş diýeliň, haýsy sany girizseňizem bolýar. Görşüňiz ýaly, programma, ýagny ulanyjy has gowy düşünip bilýär, ýagny hasaplamak isleýän iki sany sanyňyzy giriziň diýip ýazanymyzdan soň, programamyzy ulanyjy has gowy düşüner ýaly şu zatlary etdik. Indiki etýän zadymyz aşakdan täze bir üýtgän ulluklar tanatýas, ýagny goşmak, aýyrmak, bölmek, köpeltmek diýen ýaly sözleri ulanmak isleýän, ýagny täze bir üýtgän ullugymyzda, ýagny integer görnüşindäki üýtgän ullugymyzy aşakda bildirýäs. Goşulany Aýrylany, köpeldileni, bölüneni diýip dört sany üýtgän ullugy, ýagny integer görnüşindäki dört sany üýtgän ullugy C++ programmasyna bildirýär. Aşakda bolsa, ýagny Bu zatlary, ýagny dört sany üýtgän ulgamymyzy nämçe bildiremini aşakda has gowy düşüneris. Ýagny Şu ýerde indi e, dört sany girden üýtgän ulgamymyzyň nämedigini aşakda C++ programmasyna tanatýar. Ýagny ilkinji bilen goşulany bilen başlary. Goşulany deňdir. Goşulany bolanda, ýagny şu iki sany Girizilen sanyň, ýagny iki san girizilen sanyň biri-birine goşulany diýmegi aňladýar, ýagny san bir, birinji girizilen san, goşmak, san iki. Görşüňiz ýaly, goşulanynyň näme many aňladýanyny C++ programmasynda tanatdym. Aşakda Aýrylany diýen üýtgän ullumynyň näme many aňladýanyny C++ programmasynda tanadaýyn. Aýrylany deňdir san bir, aýyrmak saniki, görşüňiz ýaly, nokatlatr arkaly setir tamamlaýar. Indi köpeldileni diýen üýtgän ulgamymyzy C++ näme many aňlatýanyny tanadaýyn. Köpeldileni deňdir san bir köpeltmek saniki, nokatlatr arkaly setir tamamlaýar. Indi bölüneni Diýen üýtgän ulgamymyzyň näme many aňlatýanyny C++ programmasyna tanatýar. Ýagny san bir bölmek san iki. Görşüňiz ýaly hiç hili ýalňyşlyk ýok. Ýagny şul eden zatlarymy täzeden aýdaýyn. Ýagny integer atly ýagny integer görnüşindäki üýtgän ulgamymyzda 4 sany üýtgän Ulluk tanatdyň, ýagny goşulany, aýrylany, köpeldileni, bölüneni. Ýagny şul üýtgän ullugymyz geljekde, ýagny indiki ýazjak Sioux Statement arkaly gara reňkdäki penjrämize ýazgyny ýazdyrmak islänimizde has kömegi deger. Şu ýerde hersiniň goşulany diýen üýtgän ullugymyzyň näme näme manyny aňlatýanyny şu ýerde tanatdym. C++ programmasyna aýrylany diýen üýtgän ulgamynyň näme many aňladýanyny we beýleki köp erdileni we bölüneni atly üýtgän ulgamynyň näme many aňladýanyny C++ programmasyna şu ýerde tanatdym. Indiki etýän zadym cout arkaly şulaň şul san bir we san ikini san ýagny goşmagy aýyrmagy köpeltmegi we bölmegi hasapladyp Gara reňkdäki ekranymyza jogabyny çykarar ýaly etmekçi, ýagny şu ýerde Siýaut ulanýas, ýagny gara reňkdäki ekranymyza ýazgy ýazdyrmak üçin Siýaut ulanýas. Iki sany kiçidir belgisi, san bir. Ýene iki sany kiçidir belgisi, iki sany goşa dyrnagyň arasynda goşmak. Ýene iki sany kiçidir belgisi, san iki. Ýene iki sany kiçidir belgisi we şu ýerde ýene-de goşadyryny açýas we deňdir ýazýas. Şu ýerde ýene iki sany kiçidir belgisi bilen goşulany diýip ýazýas. We endline arkaly filtr tamamlaýas, nokat otur arkaly cout statement tamamlaýas. F9 arkaly kompile etýas, F10 arkaly işletýas. Görşüňiz ýaly, şu ýerde häzir ilkinji ýazan coutymyzy, ýagny san 1 bilen san 2-niň goşulanyny has giňişleýin göreliň. Şu ýerde Diýeliň, ýigrimi üç goşmak kyrk bäş. Görşüňiz ýaly, şu ýerde cout statement arkaly ýigrimi üç, ýagny iki sany girilen sanlary, ýagny ýigrimi üçi we kyrk bäşi biri-birine goşup, altmyş sekiz diýen sany aldym kodlama arkaly. Indi şu edil şu goşmaga ýazan kodlamamyzy aýyrmaga köpeldilende we bölünende ýazaly. Oň üçin birazjyk wagty tygşytlamak üçin şu ýerde copy paste ulanaly. Ctrl C arkaly şu ýazdyran zatlamy kopýaladym. Ýagny Ctrl V arkaly bolsa aşaky setire täzeden bir geçirdim. Ýagny bize 4 sany gerek bolany üçin Ýene-de şular ýaly etýäs. Görşüňiz ýaly, birinjimiz has hakykysy. Ýani ikinji, ýani birinjimiz bilen ikinjimiziň tapawudy şu ýerdäki goşmaga derek aýyrmak goýýas we şu goşulan diýip ýazylan ýerine derek aýrylan diýip ýazýas. Şu ýerdäki goşmaga derek üçünjimizde köpeltmek ýazýas. Goşulan diýip ýazylan ýere derek köpeldilen diýip ýazýas. Köpeldileni, dogry. Şu ýerdäki dördünjimizde bolsa şu ýeri bölmek ýazýas we boşlugyny diýip ýazylan ýeri derek bolsa bölünen diýip ýazýas. Bölüne ni. Bir return nol aşak gaýdypdyr. Birazjyk ýakynlaşdyraly. Indi f dokar arkaly kompal edeli. Telefon arkaly işledeli. Görşüňiz ýaly, hasaplamak isleýän iki sany sanyňyzy giriziň diýýär. Şu ýerde, meselem, on iki girizeliň, biram dört girizeliň. Görşüňiz ýaly, şu ýerde ýazan kodlamamyň, ýagny kodlara görä, On iki goşmak dördüň on altydygyny, on iki aýyrmak dördüň sekizdigini, on iki köpeltmek dördüň kyrk sekizdigini, hemem on iki bölmek dördüň üçdigini, ýagny sada kalkulýatorymyz, ýagny sada kalkulýatorymyzda ýazan kodlamamyz şu jogaplary berdi, ýagny dogry jogaplary berdi. Şu ýerde ýene F-on arkaly işledip bir zady barlap göreliň, ýagny Dört gelin we üç diýip göreliň. Şu ýerde görşüňiz ýaly, dört goşmak üç ýedi, dört aýyrmak üç bir, dört köpeltmek üç on iki, dört bölmek üç bir diýip tanatdy. Ýöne aslynda şeýle bir pikirleriňiz bardyr şu wagt. Näme üçin dört bölmek üçe bir diýdi? Dört bölmek üç bire bire deň däl diýip bir pikirleriňiz bardyr. Ony indi şu ýerde düşündirmek isleýän. Şu ýerde biz başda üýtgän ulgamynyň görnüşini integer diýip tanadypdyk. Integer diýmek näme diýmek? Ýagny geçen gezekki sapakamyzda gürrüň berşim ýaly, integer diýmek ýagny takyk sanlaryň üýtgän ullugy. Takyk sanlaryň görnüşiniň üýtgän ullugy. Ýagny bir, iki, minus bir, minus iki, nol şular ýaly, ýagny minus tükeniksizlikden plýus tükeniksizlige çenli takyk sanlary Takiktsanlaryň üýtgän ullugyň görnüşi intizir ýöne ýagny ýanky ýerde dört bölmek üçi ýagny aslynda nokatly ýagny onluk bir san bolany üçin göni bir diýip ýazdy sebäbi intizir atly üýtgän ulluk ýagny intizir görnüşindäki üýtgän ulluk takik sanlar üçin niýetlenen üýtgän ulluk şoň üçin geçen dersemizde görşümiz ýaly ýagny nokatly sanlar ýagny onluk sanlar üçin Bir üýtgeýän ulluk we aýratyn üýtgeýän ulluk, oň ady bolsa floatdy, ýagny geçen gezekki sapaklarda görşümiz ýaly, şu integer atly üýtgeýän ullugymyzy if float atly üýtgeýän ullugymyza çalşalyň, şu ýerde fdocs arkaly kompile etýäs, f one arkaly işletýäs, görşüňiz ýaly, hiç hili ýalňyşyksyz işledi. Şu ýerde iki sany sanymyzy girdeliň, ýagny ilki bilen ýaňky girden sanlarymyzy girdeliň, dördi girdeliň, bir hem üçi girdeliň, görşüňiz ýaly, Şu ýerde dört goşmak üç deňdir ýedi, dört aýyrmak üç deňdir bir, dört köpeltmek üç deňdir on iki, dört bölmek üç bolsa bir bütin bir bütin ondan üç üç diýip gaýtalanip gitýän bir san diýip hakyky jogabyny çykardy. Görşüňiz ýaly float ýagny onluk sanlar üçin niýetlenen bir üýtgän onluk. Indi aýtmaly zat galymy? Bu günki wideoda aýtjak zatlarym şulardan ybarat. Eger-de e, bu günki dersimize degişli käbir soraglaryňyz bar bolsa, e, wideonyň aşagyndaky teswirler kysmyna öz e, teswirleriňizi ýazyp bilersiňiz. Ýa bolmasa-da açyklama kysmyna öz mail adresimizi goýarys. Şu ýerde bize kontakt edip bilersiňiz. Indiki wideoda görüşýänçäk hoş sag boluň.